Atu lio kan sining hi khi online ah tampi kan hmuh ko mi khi si. Mah kan a bikin chim ka duhmi cu tungtan hmuh zei dirhmun dah kan phanh timi analysis khi vun chim ning law ti khi ka duh ngai. E kan miphun hi atu ral kan tungnak taktak vekin kumli si kumli chungah hin minung hi phu hnih in kan chuak. Atu bantuk kan chim kan rel lio le kan pawng an chim lio a ngeih sawsawh lawng ngeih i a zeihmanh aa thi zong thak lomi a ngeih zong chia lomi a zeihmanh a poi tuk lomi phu khat kan um asinain hi bantuk ahhin tei rial taktak in kan i chimmi le kan halmi nakin tam deuh a thawm i i ta cheukhat cu zanga te hna kan hal hna i thonga te hna an thawh thonghla te hna an thawh cu a cheukhat cu kan hal hna lo nain kan leng uan kan ti an in din hna kan va kal i thlar kan cam u an ti le thong thum te hna mu e anai i kan tlonnak a kan so khi bantuk te hna in kan chim an amit thli tlami bak khen um asinain a cheukhat cu kan pa le papi zong pastor papi zong kan vun chim na hen CNF nih phone kan chon na a tlai ru lo mi khen um Kha bantuk lungthin ka pastor pakhat Pathian riantuantu nih zei khit ah thlah va cam hnga i zei khit ah thongtha va aupi hnga timi tiang khi ka ruat atu bantuk thisen he kan tun li oin i ma chu phu hnin kan chuak i ma phu hni chungah cun kan miphun chungah hin zei bantuk phuar kan i tel timi khi tuzan le ni hin te hna chu kum li sang i tha tein kan ruat ri dingah khin a chan zang ai ti khin ka ruat Ki kan tha ko ti sawsawh zong khi i ti thu ding si lo. Atu bantuk te nain America le ramtha i riantuantu vialte hi kum khat ah thongkhat cu kan thaw lai kan ti. A cheu khat cu thongkhat an dulo nizan te hnak ah pu cung bik za thang i an nu hna cu riantuan ti lo an upa cang i i kan office ah an nupa an rai zeizat an rak kan pek ti cun thongkhat kan hal mi nak ah thong hi an rak kan pek an nupa tein lunglawmnak chim pah in kha bantuk khan miphun ram caah a cawlmi um lio ah a cheukhat cu an thaw lo i thaw lo in a tlawm te an thaw khawmi hi ṭhawn nan i ruah khi kan ti khawh ti le thil ti khawh le khin an ruah atuna i pi hnem kun i chim bantuk khan minung kan value hi kan ṭam phu i Baibal ca chung zongah a the a tlaimi theipi kung ti sila a theitlai lo cun zeihmanh santlai lo va hau vale long ei lengmang ti sila kawl nih sang kung me le ti sila vale long kan ri ter ti ka si i cu bantuk cun atu bantuk ah hin kan miphun ca zei hin dah ka thahnem timi zei can da vawlei cungah hla kan sakmi ah tunai kan nule nih hla an sakmi ah kan zei can da kan nun ti nakin kan nun chungah hin zei da ka tuah man thil tha zei da ka tuah timi he tam phu kan i ki kan vileu kan acoi kan i thlai can khi si i ma ta cun tu zan zong hi a tu jing zong hi kan di zuro USA a cun kan ma kan umnak Indianapolis cu zingka paruk si a cheu kha cun khua dei ri lo pathum thong long si i kan vun Chinlung media bia kan chim tawn hi USA zan a si tawn deu caah khan Europe lei hi kan zapi atu zan hi tu zing hi Europe hi thak kan in chia hna i kan miphun Europe

nan Khrihfabu cio zongah UCCF in kan in hal hna i ka bantuk ah khan tha nan rak kan chuahpiak cio nak lai uh, a bik in a bik in kan in nawl hna kan miphun hi ramleng a phan mi tingkhat leng kan si tingkhat leng an rian a tuan tu hi thongkul le thongwa thong khin raflin kan tuah i thongkul le thongwa ni rian tuan mi ni thongkhat chu kan pek se cun million pakul le panga very simple logic khi si a fawi bikmi ka nan si i million pakul le panga a chuak million pakul le panga in batak ten ten kan tuan si ahcun atu kan ral hi tei lo in kan um lai lo matu rakap thong ser lo in kan um lai lo asinain atu cu ni kum 2024 a chuakmi hi million pahra tling lo I kan i zaam a ti cun kan i za nai sai lo. Example pakhat kan pek lai hna lai. Atu nai nan vun ka hal i tidim kanak. Tidim ah kanak ahhin atu kan ralkap sian i ralkap aa thomi ral atu cuama mi hi zathum an si. Tidim lawngah ra kan tu lo. Khoi kana kan tuk ri ti cun kan kaw le kalemio ka uh, ka pani kanta handaudi kha khan kan rakap zan hi leng ni kawl hi ran tu choma i atu sitan a a ummi hi kan ram chung lawngah kan chin ram chung lawngah zanga an si cun CNA hi CN uh, Tamaha brigade paruk kan ngai brigade pakhat ah khan battalion pathum si

i cu cu chim lo in zanga nih kan ram ah ra kan tu ka chin i tu mi cu zeizat dah ti tha te kan ni fiang ve lo i mu battalion pakhat nih an tu battalion pahnih uh, pathum an um i i atu anai te ah khan ka chin bamo tai pu ya bamo ah hin kan ma rakap zong cu ralam fatu ve i kan chin rakap anai te ah khan minung pathum nunnak liam pakul hman pu i minung zanga voikhat ral an tuk ahhin zeizat dah zenthong kan rawnh hna ti cun zenthong cu atu i AK47 a zenthong khi zenthong khi a a number cu seven point six two by thirty nine ti si mu zenthong an rel tik ah khin seven point six two khi cu a lungpat khi si tati thu khi asau khi si ve in an tam isi da ve da tamak in an tam isi i AK47 akwan pakhat ki azen thong pakhat ki zeizat asi ti chun a dola phang thum si koram phaisa in thong ri ni i minu zanga ni zan hi jo kan ron na tika zeizat di tingkhat zen thong tingkhat bak he ani phor Zen khawthawng pakhat ah dola fang thum si zeizat a si ti cun dola ting thum khakha sa khat an va phan di i zanga ni cun zei ruat u law atu man a tlom le kan tuk mi si zanga ni ting thum an wan cun kum khat ah som nga la zan hni um mi kum khat i an man mi zen thong long hin million thei ruk si dola million thei ruk ma chu bo ma tel ri lo i mah vialte cu khoi ka kan lak atu i nunnak pek in ka chin i an i hlawhfami minung pathum nai te an thi pakul hma an pu cun minung an si tikah ka chin nu zong an va thi nupi da zong an va thi tikah family lawng hman kin pakul leng an um i cu vialte nih an i hlawhfa meithal caah atu kanmah kan pekmi hi an i za naisai lo i cu lak i kan miphun vialte nunnak pek in zen thongchongnak ah an i hlawhfa lio ah an i hlawhfa ti ko silo mahami sin an tu kan unau sin an tu kan ti ko nain kan nih america te hna very comfortable life europe te hna hi nuam tatak in kan ummi dollar thong khat hmanh atura kan tuk lio kan thawh khawh lo si ahcun Ki atu a thei tai lomi theipi kung bantuk bak cu kan si ko kan miphun caah. Cucu kan dirhmun si. Atu thek kan ni chem i a cheukhat nih kudu cung ni chim bantuk khan. Kei cu a khua thawk ka thawk ko ti si. Atu kum ah a khua thawk kha ka lo balin kan ning khol hna lo. Nan mah la ram ciu. nan mah umnak cu kan in khol hna i nan ram ah a thaw lo si ahkhan cu thaw lo bak si ko mah kha cheukhat i phen in i chim a cheukhat i laimi cu kan lung aa rual lo tuk i phaisa thaw zong kan lung tho lo an ti kan lung aa rual bingmi kan si minung khi zo u law laimi pahnih umnak ahcun ruahnak pathum chuak ti phun i a vuivai mi minung khi khi ethic anu sin thluak in mi than si lo Ki a ṭhatlei zohlawi a chiatlei in a kawlmi pawl khi vawleicung ah a lung aa rual bikmi miphun hi Laimi kan si lai. Cucu ṭha tein kan, kan chim ngam. Vawleicung ram kong kan thei dih cu, kan um dih cu. New Zealand in kan um, Australia kan um. Karen te hna zeitluk in an i ṭhen nan hmuh ko khi. Israel te hna hi kha mah tluk ral an tuk ṭi lio ah an runguan ci cheu Benjamin Netanyahu hna kha headset party dang nih tazan cui cu. ra atu ni tikah ani kan nih taza kan i coi ma kan i coi lo cun atu cb le cc online i ramleng ummi tu hecha kan i el i atu kan naupa nih tunai khan avun ka hal tini ma zeidan lo cang ti khasi tini ma tha ten cb le cc ra kan tu cun kan kham kho zariat an rak ra i nunnak aliam mi te chu kan um sinan tu tiang chu tha te kan kham kho khakhamnak ah khan CNA lawng in zathum ma cun CDF pawl cun sizin pawl ma cun atu i uh, falam pawl CNDF pawl zong cu ṭha tein ral an kan tuk pi atu kan miakpi kuan te hna cu miakpi kuan kha a tlawmpal te kan ngeimi a tlawm deuh caah a bik in kan kahnak hna miakpi kong kuan hi khoi kad ah kan man ti cu kan lak ti cun CNDF pawl nih an ngeimi atu Falam i an lakmi kha uh, nicho sit Falam i an lak lio i miakpi kuan pawl kha tu uh, tai ngen ah batak ti kan man chuama i a sullam cu a leng ah hin kan au sa soi zei the lo in a chungah cun ra kan tu ti ko cu Cun a dang in nai nganji in vun ṭuanṭinak zong hi tampi kan i sersiam i mah cahcun atu kei ti si zong atu zan a kan ngaimi hi minung cu kan tam lo za le hlei khat kan si. Ah nan mah cio zong nih khan rak ser cio u law rak chim chin cio u law atu ral kan tuk lio ah hin kan thaw lo ahcun a tlawm bik ran leng i rianṭuantu nih minung pakhat nih kumkhat ah thongkhat cio ta kan tholo ahcun kan miphun caah san kan tlai lo ti kan mal kan ma i ruah usulaw i ruat usulaw i hne ko usi timi kha uh, vun forhfia kan nin du hna cun atu i uh, america lei kan dirhmun hi report pek pa kan duhmi cu pu du chung le ke mai khol kan tlong pek i America state vialte a cheukhat state ahcun sushi an tuah an business tha ngai cun a cheukhat state ahcun ar an zuwa chicken farm mu uh, state pal nga hrawng ah hin atu Alabama Georgia ma cu Missouri Arkansas North Carolina ti bantuk khan an um i Arkansas state Arkansas ti kan timi khi mah hmanh ah khin khuaruk an um khrihfabu pali an dir cang i kan va kal ah hin khi pathian nih chin miphun a kan zangfa i la chin miphun man kan rak lo ti lo khi million na si cang mi le a si te kha ding long te khan si kha paul nih khan kan rat hlun tika khin zeidah an kan ruat cun zeitin ra kan te lai ti mi an ni an um sa so ah hin atu bantuk thinlungmi nih a bia kan chimmi kan ral tenak kong hi an biakinn an chim a group an um an chim i anmah tu kha pata te ṭangmi an si kum vui lei cun a si khua cun annih kha cu kum khat thong khat thawhtermi kha a si tia lo annih kha cu kum khat ah thong thum thong thum in an thaw lai i an thawh khawh ti cu fawi tein an thawh khawh kan thawh lai ti zong kha upa cheukhat nih an vun kan ti atu thla kan va cam piak na hna man han pulu he thla kan cam piak ta un ti kan ni pathian rian tuan tu zong kan si lo thla kan cam piak u ti khi cu khi an ma he hun khatia thuti u si lungkhat thingkhat pathian na kan si miphun na kan si ti mi kha an langter si thong thum hlan kan pek Cun a cheukhat khua cu kan va kal i zanga cio kan in khawlh hna kan ti lio kan i kum kha thong nga pakhat nu nih kan pek i pulu te khua thau hi an si pulu chung te khua hi i a chimmi cu cu nu i a chimmi cu nihin tiang ah ka philh khawh lomi cu thingthei dor kan lak i thingthei dor kan lak lio ah hin thla kan cammi cu pathian thluachuahnak kan pek si ahcun hi thluachuah hi nangmah ca kan hman lai kanmah ca lawng si lai lo kan miphun ca kan hman lai kan ti i kan hung hmasa bikmi thawngga hi miphun ca kan hman lai tiah pathian sinah bia kan i kam bantuk in thla kan cam bantuk in kan impact hna ti si an kan chuah piak ko an unu pakhat sinah kan va kal i thongfa kan pek voi dang zong kan chim bal I a timi cu aa tlem kan ti maw a min kha fan nge lo kan pa nih sui thi kan cawkpiak lai ka ti ti thong nga man ka ruat i kan fa le ma tluk i atu nai pi hnem ku chim bantuk in rawl hman thi than ei lo rawl ai ka an i chan kholo na cha cha cun an rol te hna kha a ui i khi ei lo te hna kha an um hei ti bantuk a ui mi te hna kha acha cha ei lo kho si ti lo tikah an ei an chung rawk hei ti bantuk mo hi bantuk an si lio ahcun mo an nunnak an pek lio cu keimah nih suithi thong am cu ka ka khi lai a zeitin dah ka khi huam lai zeitin dah ka khi du lai ka ti thong ah kan chap lai ka ti thonghra suithi man thong nga plus thong nga an chap i thonghra bak an kan pek ko cu bantuk lungthin cu kan miphun tuanbia Baibal ca chung i Ruth te hna Nomi te hna Estra te hna kan tial bantuk kha man ha pur an kong kha tha tein kan dothlennak tuanbia tial ding khi si uh, tir lo kho si lo cu bantuk i kan miphun kan unau kan ma hai chuak ti thla an cham ram leng in te an real cuahma lio ah kan ni thongkhat kan i halmi phet kan i chem cun a cheukhat cu kan biak in hi bantuk kong si na ko kan chei dai kan ti tikah headset tia theology a phunphun kan chuai kan lu lo cun phone kan chon kan i chon hman ah phone tlaih huam lo ti bantuk phun i a ummi zeihmanh UCCF ca zong ah pe lomi Khrihfabu cun atu bantuk in emergency national security fund kan ti hi bantuk zong a pe lomi Khrihfabu kan si ahcun hi bantuk hi a sau an hmun lo i America in two thousand four in Chinland Club timi hi two thousand ten a um i Chinland Club a um hlan in pu thla he he khan atu kan pu CNF general secretary kan kol kan tlong ta two thousand four in i CNF a du lo ta tak mi pastor hi ti bantuk hi an Khrihfabu nih an chuah hna hi ti bantuk mu an Khrihfabu a lo than hi ti bantuk pumpak ciu zo kha kan si i kan tonmi an CNF le miphun ca i tei a rak rial taktakmi tahchunhnak ah Nioba nih Reverend Van Bawi Vente Khrihfabu te hna khi an rak tlawmte kum khat ah thong khat an rak kan pek peng an rak kan kuat peng kum thok cangka khin to ICBC te hna mu khakha Reverend Van Bawi Vente kha First Chin Baptist Church an ti khaban tu kha an tlawmte nain miphun ca tangmi ke biak nan chong kho chu a cheu ka bia ni zong cawk khawh lo vaivuan a ṭhen mi pawl khi ki an pastor pawl khi khi bantuk kha pathian ca kan tuai miphun ca atu i sian ne ral do no kan siang lo ti mi pawl khi an si i ma ca cun atu khi bantuk i kan miphun ca i a ṭuan deuh deuh mi hi pumpak si zongah Khrihfabu zongah thluachuah hmu deuh mi an si cun UCCF kan ti United Chin Christian Fellowship kan herh taktakmi kan fale siang kaimi hi zeizat an si ti cun anai te i kan i chon ning si cun uh, zanga le somruk le paruk mizo kan pastor nih zo hna cun zaruk sianga chia zaruk leng kan ngei hna i mah zaruk leng kan ngeihmi hna siangngakchia vialte zohnak ca kha Khrihfabu pakhat cio i one percent an thawhmi cu sisem an thawhmi khi kan hman a zaam va ti cu a zaan ai sai lo bupi phaisa kan hman chap i kha bantuk ah khan Khrihfabu cio nih missionary kan tuanmi ah hin khoikar ah san a tlaih bik ti cun mi khoikar a tuan masa si tiah kan ruah hnga ding cu kan thei lomi kan ko hna khin missionary kan va tuah ne pitawn hna khin kan va tuah khi zakhain ram hna kan tuah Asinain kan thi le nun taktak in a va nih thi takmi hna CNF family chungah hin numhei zeizat an um numhei ti ko selaw an va nih thi takmi hna ana i ral tuk ruangah dong kul le dong hi an um cun kan fale an nu le an pa ral tu i siang kai cuamami innkham ngei lomi ti ko selaw zaruk leng an um. Cun hma a pumi hi zeizat an um. Hma a pumi ka ti tikah hma a pui adam ti lomi a kut ke atu sai rang a cheu kan zo hna. Zan hi le somruk la paruk kan zo. Anai te tiang mo. Kha vialte zo nak ca tu ah kan phaisam han lo i kan krifa bu phaisam han lo in pumpak phaisam han lo in ki missionary kan tha tia ki theory dak chuai a tuahmi pawl vialte kha atu zan ah hin rak kan ruahpi than lo ti kha eh, chim kan duh cun emergency national security fund ah hin atu i a pe lomi kong ka chim i a pe mi khrifabu hi an pastor thalhom han an pe kho hnga mo kan ti lio hin kan hal hna ning tein Khrihfabu fate an si thonghling ah kan hal hna thonghling ah wa kan pemi thong ah kan hal hna thong ah wa kan pemi thong kul kan hal hna cu ning ah kan pemi kha an tampi an tampi i an cungah kan i lom tata kan chin Khrihfabu ah a ngan bikmi CEBC hi ting hi kan hal hna UCC wa kan thong som tum le thong an per i ting hi kan hal mi hna chungah khan Thongsawm nga hen kan pek chung i le ti si zong a kan ti CNF upa vialte nih bia kan ruah hna ti tingkhat le thongsawm nga nan kan chap lai kan ti atu hi an tuak cuahmah lio si ICBC Dr. Hlekiu Khrihfa bu zong kha tinghni kan hal hna i tingkhat an kan pek cang a tangmi tingkhat zong hin an kan ruah piak than lai tiah uh, ni zan ti ni cucun ni li zan mu america le kan zapi te se ne upa ne bia kan ruat than nai tu zong tong para kan ruat piak lai ti khi kan ruat i a akan pe chu ma mi zong khrifa pu tam pi an um ko ti mi kha thong pak tha a vun series lo chu song chu update kha si atu tai ngen le chu kan kham kho na i kan ralkap vialte hmun khat ah atu CB chung i aa telmi tidim ralkap Falam ralkap vialte zong an i tel ko mun khat ra kan tu ti timi kha a vun chim pa in a voi khannak cu kawia ka vun dong tel ka lome